Orsça birine bärik gel diýjek bolsaň, Hawa. Şonam bileňokmy? Bileňok-da. Eý, nätdiň agudaň iň ýönekeýje zatlar, how! Eý, näme diýmeli, orsçalap birine bärik gel diýjek bolsaň, Idi suda diýmeli. Idi suda. Idi suda diýmeli. Ha.
Indi şoňa orsçalap aňyrk git diýjek bolsaň näme diýmeli?
Aňryk git diýjek bolsaň? Aňryk git diýjek bolsaň.
Şolar ýaly gömük maýa bolsa. Bilmem o. Iň ýönekeýje itiň aňsat sözleri olar. Çoň orsalap aňyryp git diýjek bolsa, şony bileňokmy? Aňsat ol. Bärsine geçýäňde ýene idi suda diýýäň, boldy.
Dabi täzelik. Näme boldy? Gep aramyzda galsyn. Eý, jumada başlangyjy ekeni.

Gep aramyzda galsyn o başlyga maşgala bez nastreniýa dur. Eyleme aramyzda dur çykma. Ana gep aljak bolýada. Gep aramyzda galsa şuň ýaly zat gürläýmegin. Aramyzda galar. Gaty geçidir o.
Sugundyr. Bilýän bilýän. E Akmyrat agam azygmadyň o. Azy. Ewçäli anjan.
Ay pul pul ýok ha bu gün oňa aýsakla meni. Sen gep aramyzda galsyn makasny alaýla gün. Öö başlygyň zadan degi biljekkä menä Juman Ummadowiç.

Näme sport zala gidip geldiň? Hawa-la, bildirýäňmi? Ýok-laý.
Ýiti geldi prosta. Ezizim, Ha? men senden bir zat soraýyn. Ýa ýa sorama.
Inan sorama seret. Bir manat ýok. Hiç hil bir manadym ýok. Ine hemme sahypalaryny gör. Öýde-de zat ýok, barsetkada-da zat ýok. Atarat göwnüme degýäň-de şu an. Näme boldy? Bir sorajak bolmadyma Näme senden? sorajakdyň?

Häzir barar soýdum. Sen aýdym aýtjak bolsaň garaşarlar. Bir kırardan gelmen eşittin. Sana ne çuvat geçti? Can, can.
Sizden ne şun diye ne eden ok sen?
Bir geldi yaz adamı gelen o. Otelde näme işleýäň çagalar oýnaýan ýerini oýnaýaňmy? Içine girip. Gürle-de Didar. Röwşen!
Aha! Tutuldyň ogul. Yok şu wagt işe gidip barýan-da ýok. Sen bilen sen haçan işe gidipsiň ha? Ýok şu wagt işe gidip barýan kaka. Hon. Hon. Süýşen berik sen. Hon kaka.
Bu ne bolýar kaka? Nirden gelýäň sen ha? Aýo kaka ne etdiň aý? Ýör, ýör.
Özüm gowy bilýän, seni bir egzaminden geçireýin, düşeňmi? Göp gönje ýörem sen.
Bolum kaka.
Ýok. Ýör, ýör, ýör. Ikinji egzamin. Oturyp turan sen. Ýok, ýok, ýok. Bir aýakda oturypdyr, bir aýakda.

Häzir bilersen. Selekdesiňle, selekdesiň bir görüp ber şuny. Ine goňşy, şu körpäni bara. Bir Salam aleyküm. görüp bersene, seret goňşy. Maňa rezultat gerekdir. Özüň gürleş bolmy? Bolýa Murat, beýim brat.
Arkaýyn bol, özüm gürleşerin. Bor goňşy, bor.
Men sen niýe doglan bilýän. Eşitdi häzir.
Kakam gulak agyrrak. Sen hasaplaşýan o zatdan yzyny alada etme sen. Boldy boldy mesele däl-ow. Maýkany nirden aldyň? Maýka türkden zakaz etdim. Kimden zakaz etdiň?
Ýazgysy bar-a. Hawa.
Şoňa ýazýaň aşakdan akkaundyny belläň şoňa ýazaý. Sen men ýazgyja ýazyp bilmeýän atam. Sen şu maýkaňy ýap ol öderek maňa ber. Boldy boldy atam mesele däl. Boldy onda çykaryp beriň känleýin. Tänemedin dämi? Yok yok. Mesele de çöl dämi?
Murat, bir brat, gel bärik. Bor keyvani, bolya ödüm. Sen brat, atya. bir brat.
Sen atya nedir? Atam, Ho.
ulan şu atdan o şu at. Ha? Ne? Oğlun var ha, sen can edyan ha oğlun o. Aha. Nirde diyen de, mirde Nirde? diyen mi? Znaçit emme la, gül yal atam. Dinle beni. Ha. Biz diýäňä biz ýaş wagtymyz nirlerde gezdik o. Ogruňam şolar ýaly. Wagt şu wagt özüm mana türkde ýaz diýen, güýz diýen bir tanşy Oho. bar eken. Gowsy sen türk okuw urat. Nädip?
O näýle?
O näle? Garawçy diňle meni. Munam git Kösenmeli olar. zatlary. Olar kösensin. Awa gyzynam olur közensin biderek bärde yzarlap yzgap galyp ýörme o watam ugra türkü. Bolly, bolly goň şonda şeýdeli. Bor. Meni vur urat gapa açyny. Ýör ýör bolýa goňşy. Maýkany açan berje. Bolly, Türk.
Bekle beni Türkiye, Türkiye gideyim. Gitmeyken sana verip giderim. Bolýa mı? Dastavka edäýýä.
Kim okuw etjek bolsa, aşakdaky nomerle bilen habarlaşsyn. Bolýa mı? Ahmetjan halypam armada. Bar bol.
Şertim bir minudyň dowamyny howwa ýa-da ýok diýmeler. Aňsatjak şuly. Siz taýynmy? Taýyn. Taýyn bolsa wagyt gitdi. Dutarmy ýa gitara?
Elbetde dutar.
Dutar, dogry däl?
Dutar. Dogry, dowam edýär. Haçan awtorska aýdym çykarýaňyz? 20 ýyllap çykardym a. 20 ýyllap. Şu adam çykarýan. Tomaşaçylar üçin. Çykarýan.
Özüňiz üçin?
Özüm üçin hem elmydama şu wagt aýdyň trendiň bar, kaka aýdymy. Ýaňy aýtda, kaka aýdymy, eje aýdymy.
Şolaryň ikisi hem awtorskiý. Awtorskimi?
Awtorskiý.
Dowam edýär.
Damdam ýa-da Ahmet Orazgulyýew?
Ahmet Orazgulyýew ol bar, men atamyň ady.